Хәерле төннәр, хөрмәтле подписчикларым. Соңгы вакыттагы татар эстрадасында булган шау-шулы хәлләрдән соң минем инстаграмга да бик күп сораулар килә. Илсөя Каруны аңлатыгыз әле, нәрсә соң анда, нигә Ландыш Нимаҗанов үзенә пиар ясый, безгә дөресен сөйләгез дип. Ландыш үзенә пиар ясамый. Бу чынбарлык хәл. Түзәрлеге калмаганга күрә чыгарды. Без Барс медиа компаниясе белән бер вакытта да, мин мәсәлән шәхсән анда контрактта булмадым. Ниндидер солянкаларга, концертларга чакыралар ие. Э, телевидениедә, радиодан да түләпме, түләмичме, алары мөһим түгел хәзер. Ләкин без бик матур гына иттереп озак еллар эшләп килдек. Ләкин соңгы ике елда бу отношение тулаем үзгәрде. тегеннән кисеп бәрәләр, монда ниндидер теге. Ну, мин аларга игътибар итмәдем, чөнки частный компания, мин әйтәм, ну, мало ли инде. Шулай кирәктер инде күрәсең дидем. Чөнки миңа ул, мәсәлән, анда мин чыгыш ясамаудан гына минем бюджетыма бернинди дә үзгәреш булмаячак. Ярар, юктыр, юк инде. Анна теге ниндидер гайбәтләр һәм башкасы гайбәтләргә генә таянып эшли торган холык түгел. Ләкин Булды, менә мәсәлән, бер генә очракны сөйләп китәм. Мин берничә йөз километрлар ераклыкта гастрольдә идем ул вакытта. Миңа шалтыратты татар радиосының ул вакыттагы җитәкчесе э, Айваз Садыров. Һәм әйтә, Илсия ханым, безнең иртәгә бәйрәм радиода һәм без сезне бик хөрмәтләп туры эфирга чакырабыз. Сез килсәгез, без бик шат булыр идек дип. Мин инде тиле хатын, мине хөрмәтләп э, чакырдылар дип. Рольгә утырып, ничә йөз километр бала чага кебек кайтып киттем Казанга. Компания белән эшлибез бит. Тортлар заказать иттем, икенче көнне иртән бардым мин туры эфирга, һәм мине радиога кертмәделәр. Әйе, мин яшермә, минем күңелгә тиде. Чөнки мин бала чага түгел. Тик торганнан гына бу бит инде кунакка чакырып, кунакка килгәч, сине кертмәделәр дигән сүз, әйме? Но ниндидер бик непрофессиональный адым. Ә соңрак мин беләм. Динә Маратовна белгән минем мифарга киләчәкне, Айваз Садырев анарга җиткергән. Ләкин нишләптер Иркә ханыма бу ошамаган. Һәм Иркә ханым әйткән, юк, ул килмәячәк эфирга. Дип, я так хочу дип. Һәм мине, э, һәм мин бу юк сүзләр түгел, минем бу сүзләремне дәлили торган кешеләрем бар бүгенге көндә. Бик күңелле бит инде, әйме? Ничек инде шундый зур корпорация белән җитәкче, җитәкчелек иткән кешеләр шундый сүзгә таянып, мәсәлән, шундый адымнар ясый алалар. Миңа бу бик сәер тоела. Мәсәлән, ярар анда миңа әйттеләр, син черный списокта диделәр, имештерем тегендә кертмәскә, монда кертмәскә. Кадрларым минем әз генә дә үпкәм юк. Барс медиа компаниясе булмаганнан гына миңа бер нәрсә дә булмаячак. Аллага шөкер, мин бүген беркемгә дә буйсынмыйм. Аллага шөкер. Э, Иркә ханым минем белән бик ачык иттереп исәнләшеп йөри. Һәм мин күп тапкырлар миңа аның турында ниндидер сүзләр җиткергәндә мин елмаеп кына карадым, гайбәт сүздер инде дип, юк инде ул бик ачык хатын дип чынлап та менә дигән җырчы. Өч баласы, ире, менә дигән э, әни. Э, ниндидер шәхси тормышына кысыласым килми, минем анда бөтенләй эшем юк. Теләсә нәрсәләр эшләсеннәр шунда. Ләкин миңа Кагылмасыннар. Мин дә яшәргә тырышып йөри торган кеше. Минем дә үземнең фикерем бар. Алай кеше башыннан йөрергә ярамый. Һәм ландыш турында ниндидер теге начар сүзләр язуыгызны минем анда директка һәм башкасы бу әйберләрне туктатыгыз. Монда ландыш кына да түгел, миндә генә, мин генә дә түгел, монда татар эстрадасындагы күп кенә җырчыларның